Unselmilkom għal triq tagħna ieħor il-ħadd it-tajjeb lil kulħadd. Il-ħadd it-tajjeb minn triq l-iskola fil-Marsa. Il-Marsa.
Il-Marsa jien dejjem jibqa' post li affaxxinani. Għaliex? Għax taħseb li Meta tarah hekk qisek tissottovalutah naqra. Tole int tajtu b'port daqsxejn hekk u toroq biss imma hawn ħafna x'tiskopri.
U hawn l-istorja, eh.
U hija l-belt tal-kultura ta' din is-sena, ġifieri importanti. U llum ħa nkunu qed niltaqgħu ma' bniedem illi għadda tfulitu hawnhekk fil-Marsa u mbagħad ħa Rapandegu. Ħa Żabbar.
Tlaqna hi.

Bonġu. Ek joġbok.
Bonġu.
Lodwa tajba.
Għara li u, għara li u. Għanaraw int minn int. Mela inti il-president tal-aqda storja u kultura tal-Marsa? Iva.
Inti kont toqgħod il-Marsa u mbagħad tlaqt li ħażabbar? Iva. U inti tieħu sehem fir-reenactments ukoll? Ma dik tal-medjevali. Iva. Eh, mela, mela Mela inti is-Sur Raymond Montebello. Kollu kemm hu.
Kif int?
Mhux ħażin tajjeb.
Il-Marsa tħobbha?
Ħafna ħafna.
U hawnhekk x'daw x'inhuma daw? Dawn huma fletzijiet li nbnew fl-1974. Kien parti mill-proġett ta' Diċembru 13 u mal-bini ma nħatar għall-bini l-ġdid. Kien parti minn dawk in-nies li kien waqqa' ħafna slums. Fil-Marsa, mbagħad konna rġajna ġejna wara sentejn ngħixu fihom. U kif kienet meta rġajtu ġejtu? Hekk esperjenza. Aħjar minn.
Esperjenza sabiħa.
Sabiħa, oh. Jiġifieri di hija parti mill-Marsa moderna biex ngħidu hekk. Tas-sebgħin naħseb l-aħħar żvilupp li sar xi ħaġa kbira fil-Marsa bħala housing Imma inti iktar milli hawnhekk it-toroq kienu il-post li għext fihom mhux hekk. Ekku, ekku. Immorru fit-triq.
Immorru.
Ray, spjegali naqra, ġifieri. Mela.
Hawnhekk din hija l-fabbrika, biċċa fabbrika ta' Velsin, għadha tidher il-bini għadha tidher hemm. Hawnhekk fejn hawn l-għelieq jew din is-siġra fejn hawn il-blokka flats, konna ngħidu l-alqa tar-rożża. U hawnhekk fejn qegħdin nilagħbu konna mennih ground jiġi fejn hawn dal-bini hawnhekk. Sew, li wieħed. Kemm hemm tfal hemmhekk? Il-Mark, kważi kważi kważi kollha mill-istess triq. Li wieħed int?
Ma nidhirx, kont żgħir u ma nidher fi tratt fi tratt ieħor. Hemmhekk konna nilagħbu triq kontra triq. Biċċa kbira li konna nilagħbu kontra ta' Simpson, tant ta' triq l-oħra. U inti għedt li School Street, jiġifieri dak iż-żmien kien diġà kien hemm l-iskola. Hawnhekk ma ma eħe.
Ma kienx triq imma hawnhekk kienet triq imħarta tagħti għal għelieqi diżabitati. Minn School Street kellna ħafna nies. minn kull kategorija, ħaddiema, burdnara, ħaddiema tax-xatt, kellna avukati, kellna periti, kellna coaches u kellna l-aqwa player ta' Malta u tal-Marsa, Raymond, Raymond Vella l-Mundu. Il-Mundu.
Kien ġirien tagħna ġie xbiebi lil hemm. Minn hawn ħadd ħodna fejn twiledtna eżatt. Fejn twilidtna eżatt.
Raymond, it-toroq ma kinux kif qed narawhom illum. Le, le. U inti kellkom dar importanti ħafna f'din il-ġonn ta' Għisa. Mela, Qabel il-gwerra, skont kif kienet tgħidli ommi, dit-triq kienet tingħalaq hawn u ċertu anzjani kien jgħidullu l-isqaq għax ma kienx jinfet. U aħna u parti minn dal-ħajt li kien jgħalaq kien il-ġnien tad-dar illi l-bib tagħha kien ġo sqaq ieħor li kien jgħidlu sqaq gulija li biex tgħaddi minnu kienu tgħaddi minn ġomina għal triq il-marsa għal triq il-marsa. U meta wara l-gwerra ġew biex jiżviluppaw dan l-inħawi biex jibnu l-iskola, għax il-Marsa kienet popolazzjoni kbira dak iż-żmien, kienu ħafna tfal, u naturalment kaxkru il-ġnien tan-nanna u l-bieb tal-ġnien ġie bieb ta' dar. U kellna żewġ indirizzi aħna. Hekk kellkom bieb u bieb fi triq oħra. Mela, hawnhekk kien hawn il-live ukoll u anke Toki Sueco, Amor u Sehem. Aha, u hekk biex inkomplilek hawnhekk kien imħarbat. Jagħti għal għelieq żdingati u d-dinja tagħna kienet mill-kantuniera sa hawnhekk nilagħbu f'dawn l-għelieqi hawnhekk ma' tfal oħra. U t-tokkis fejn? U t-tokkis idu morru balbi. Tlaqna, tlaqna.
Rej, x'isima di triq li għaddejjem? Balbi Street, din balbi, dak kien li kien Pena il. Għandha u ftit, trej, hekk, hekk. Barbi kien il-fundaw il-ħallas biex timbena l-knisja ta' Trinità l-Marsa. Kien xi jisqof jew hekk?
Le, le, kien benefattur eh, kbir. Benefattur.
Kien kavallier Lorenzo Balbi mill-Belġ. Għax issemmewa Ġansi Hall. Ġansi Hall għal raħal ġewwa l-Indja fej il-Kapuċċini kellhom il-missjoni hemmhekk. U l minn dan iċ-ċinema kien imur għal bżonnijiet tal-missjoni. Kif kien, ejja, kif kien? Xi film li rajt, ejja. Jien ma fimni films kif naqbad instejjer fairy tales kien ikun hawn l-iktar u tal-kawbus u l-Indjani meta kienu nispiċċaw mit-Tokis konna noħorġ nitilgħu dittela ta' parsi kawbus jiġru wara xulxin u mbagħad. Għax tidħlu fl-atmosfera. Kien ikun hawn ħafna tfal biex neħtlu hawn, tantu vera kien jidħħalna ftit ftit biex kemm kien ikun hawn tfal. U tiftakar kemm kien biljett? Biljett kien xi 3 cents 5. F'isem Swipe. Kien ibija l-popcorn. Daqs tal-linja kien.
Ma nafx, krips u luminata l-iktar li kienu jibijaw għaw. Kif naqbad nejn? Kont innamra.
Jo, ifimni, fis-sebajnijiet kont għadni. Zajrwis.
Għadni zajrwis.
Kont niġi maħuti, ġi għas kont niġi wahdi. Isma, di triq jisa l-qalba ta' kollox, għax għaw l-ground, għaw l-gazini, għaw kollox. Għandek il-konventi, għandek zewġ gazini, għandek ċentru parrokjali, għandek l-skola. Għandek l-għassa. Kollox, jekk titinqeda triq balti. Il-main road u xek. Isa, ekk isa, u mux ekk. Għandu bdiet għedinna u koll li il-marsa kienet ħafna ikbar u ħadu la ftit daqxej, lem daqxej. Meta saru il-kunsili lokali bdew jieħdu minna biex ħabba l-konfini elettorali. Rej, u biex forsi nagħlqu Nistgħu ngħidu li l-Marsa xi kultant nissottovalutawha imma fiha storja enormi, mhux hekk? Sfortunatament, bil-progress li sar matul iż-żmien, ċertu fdalijiet u affarijiet storiċi ndifnu matul iż-żmien. Issibhom miktubin biss pija fdalijiet ftit li xejn fadlilna. Pija l-Marsa għandha storja, bħala port innifsu diġà hija storja, l-ġewwieni tal-Port il-Kbir, Huwa naħseb kien importanti ħafna. Lil quddiem jerġgħu dwar glorja li kellha qabel, one, tajjeb. Nittamaw.
Hija il-belt tal-kultura ta' din is-sena ġifieri ejja, ħa naraw dan xi affarijiet. L-affarijiet isiru għall-aħjar. U grazzi tal-li qsamt ftit mill-ħsibijiet u mill-passat, mill-memorji tiegħek magħna. Grazzi ħafna. Grazzi. Lilkom ukoll.
Għad-dieħla.